נאטירליך זענען אונז אלע דזשאדזשמענטל, יעדע זאך וואס אונז זעהן און דזשאדזשן, פארוואס איז דאס, פארוואס איז יענץ, ער האט געטוהן אזוי, ער האט געזאגט אזוי, יעדע זאך אונז האמיר א הסבר פארוואס איז דאס אזוי און ווי אזוי איז דאס, אונז זעמיר אייביג געווען אזוי? ניין, ווען אונז זעמיר געבוירן, מיר קענען זעהן ביי קליינע קינדער איז. זענען זייער נייגעריג, יעדע זאך ווילן זיי אויספיגערן וואס דאס איז, פארוואס איז דאס, זיי האבן אסאך קשיות, זיי פרובירן צו צו אויסטשעקן יעדע זאך, צו טעסטן יעדע זאך, טעיסטן יעדע זאך, ס'איז ביי א סערטען פוינט אין אונזער לעבן האבן אונז אויפגעהערט צו זיין נייגעריג, און אונז ווייסן שוין אלעס, אונז האבן אויפגעהערט צו באקומען אינפארמעישן, אונז האבן נאר אנגעפאנגען אונז האבן אנגעפאנגען צו פראסעסן און לעבן אונזער לעבן מיט די אינפארמעישן וואס אונז האמער שוין. כ'ווייס נישט פונקטליך ביי וועלכע עידזש געשעהט עס, און וועלכע סטעידזש, איי געס איי געס יעדער איינער איז אנדערש, אבער הצד השוה אז רוב מענטשן זענען נישט נייגעריג, אפילו מענטשן זענען נייגעריג בטבעם, באט זייער אסאך זאכן אין לעבן אונז זעמיר נישט גענוג נייגעריג. סאו לאמיר. לייגן דזשאדזשמענטל ווערסעס נייגעריגקייט. נייגעריגקייט מיין איך נישט צו זאגן אז מען דארף זיין א יענטע אדער א יעכטע צו וויסן וואס יעדע זאך וואס טוט זיך. נייגעריגקייט מיינט אפנקייט. קומען מיט א אפנקייט, מיט א נאטורליכע נייגעריגקייט און וועלן פארשטיין און וועלן וויסן וואס און פארוואס און ווען יעדע זאך וואס ס'געשעט. און פאר מודיגע קהלה אין לעבן די אויב אונז גייען קענען דעוועלאפן נייגעריגקייט אינסטעד אוו דזשאדזשמענטל גייט אונז גייט עס אונז העלפן כמעט אין יעדע תחום אין לעבן און כ'קען ברענגען דוגמאות פאר דעם למשל. אין שלום בית אדער רילעישאנשיפ מיט פרענדס, איינער זאגט דיך עפעס א ווארט און דו מיינסט אז דער ווארט איז נישט אויפן פלאץ, און אונז האבן שוין גלייך אסאמפשן, אוי כ'ווייס פארוואס ער זאגט עס, ער זאגט עס ווייל ער וויל מיך אויפרעגן, ער זאגט עס ווייל ער האט מיך פיינט, ער זאגט מיך ווייל אי וועגן דאס און וועגן יענץ, דאס קומט אלעס אין זיין דזשאדזשמענטל, אונז ווייסן שוין, אבער אויב אונז קומען מיט א נייגעריגקייט און כ'ווייס נישט, לאמיך זען פארוואס טאקע. פארוואס? וואס האט געמאכט יענעם צו זאגן אזוי? וואס פילט ער אזוי? און דזשאסט פרעגן די קשיות, פרעגן שאלות, נישט טרייען צו ענטפערן, די רגע ווען מען ענטפערט האט מען אזוי ווי צוגעמאכט די קעיס, למשל אזוי ווי ווען מען זוכט א גנב, מען זוכט איינעם וואס האט געטון עפעס, און די רגע מען כאפט א מענטש און מען טראכט אז ער איז דער גנב און מען פרובירט צו זוכן ראיות, און זייער אסאך מאל די פאליס זיי ווילן צומאכן די קעיס ווייל מען פארלייגט זיך אויף איינעם, מען האט געטראפן אפאר ראיות אז ער איז דאס, מען לייגט אים אין דזשעיל פאר יארן לאנג. שוין געשען זייער אסאך מאל אין אסאך לענדער אז מענטשן זענען געזעסן צענדליגע יארן און נאך צענדליגע יארן זיצן אין דזשעיל איז מען געוואר געווארן אז דער מענטש האט גארנישט געטון, ער איז נאט גילטי, ער איז אינעסענט. און די גרעסערע פראבלעם איז אז מען האט קיינמאל נישט געטראפן די אמת'ע שולדיגער, דער וואס איז שולדיג, דער דער אמת'ע גנב האט מען קיינמאל נישט געטראפן. און און די זעלבע זאך אין אונזער לעבן, אויב אונז קומען צו צו א אסאמפשענס, קומען צו הנחות, אונז לייגן געוויסע הנחות אז דאס איז וועגן דאס, און דאס איז וועגן יענץ, און דאס מיינט דאס, און יענער האט געמיינט אזוי, איז זייער שנעל אונז מאכן צו די קעיס, אונז לאזן נישט קיין מעגליכקייט פאר אויב ס'איז נישט אמת, אונז האבן נישט די מעגליכקייט צו אנקומען צו די אמת, ווייל אונז האבן שוין מחליט געווען, און ברגע ווי איך האב שוין מחליט געווען עפעס איז מיר זייער שווער צו צוריק טוישן, סאו זיין נייגעריג און בלייבן אפן קען העלפן אין זייער אסאך זאכן, די זעלבע זאך אין חינוך פון קינדער. כ'האב געהאט א מעשה לעצטנס, איינער פון מיינע קינדער האט אהיים געברענגט א בחינה, יעדע וואך קומט ער ברענגט ער א בחינה, און איין וואך האט ער געהאט הונדערט, א וואך שפעטער האט ער געהאט צען, נישט פופציג, נישט זעכציג, נישט אכציג, צען, ס'הייסט איינס אדער ווייניגער ווי צען, איינס פון עלעווען, איינס פון עלף שאלות איז ער געווען ריכטיג, איז די נאטירליכע. נאטירליך פרעגט א מענטש וואס איז געשען, און איך קען טראכטן עפעס איז געשען מיט די יונגל, ער איז נישט געווען ער איז נישט געווען אין חדר די וואך, ער האט זיך נישט גוט געפילט, איך ווייס וואס איז געשען, נישט געווען אין די מאד, מ'האט אים אויפגערעגט, סתם געווען פויל, עפעס. סאו איך האב מחליט, איך האב גענומען די בחינה, און איך האב פרובירט צו זען, לאמיר זען די שאלות, לאמיר זען, לאמיר זען, לאמיר זען צי איך קען ענטפערן די בחינה, איך האב מיך אראפגעזעצט און געלערנט די שטיקל גמרא וואס אויף דעם איז געווען די בחינה. און איך האב פרובירט צו זעהן די שאלות, און כ'האב געטראפן א זייער אינטערעסאנטע זאך. ווער ס'ווייסט, אין גמרא איז דא זייער אסאך חלקים וויאזוי מ'לערנט א גמרא. דאס הייסט, לערנען גמרא איז געבויט פון אסאך סקילס. ס'איז דא זיכרון, תפיסה, הבנה, און זיכרון פאר לאנג טערם, פאר שארט טערם, און פארשידענע זאכן. נישט אריינגיין יעצט אין די אלע פרטים, באט. איך האב גערילייזט אז יעדע מענטש האט זיין יוניק וועג ווי אזוי ווי אזוי ער לערנט, איינער האט א גוטע זיכרון אבער האט א שוואכע תפיסה, איינער האט א שטארקע תפיסה אבער האט א שוואכע זיכרון, אדער איינער האט א גוטע הבנה אבער האט נישט אזא גוטע תפיסה, און און יעדע איינער איז אנדערש, סאו איך האב געזען איך האב באמערקט אז די גמרא איז איז געבויט זייער שטארק, דארף האבן א שטארקע תפיסה פאר דעם. און פונקט די קינד, ס'קען זיין אז די תפיסה איז די, דאס איז די פארט וואס ער מוטשעט זיך מיט דעם. ס'מוז נישט זיין אז דאס איז דאס, אבער ס'קען זיין. און אויב ס'איז אמת, למשל, איז איז ווייס איך וואס איך דארף טון. איך דארף אים נעמען, געבן א טארע, זאל לערנען מיט אים, זאל אים זאל אים דעוועלאפן די ספעסיפיק סקיל וואס ס'פעלט אים, זאל אים קענען העלפן אין די קומענדיגע יארן, אין די המשך פון לערנען גמרא. אבער דאס איז נאר א משל, ס'איז נאר א עקזעמפל. און זעלבע זאך אין שלום בית, ווען איך ווייס אז מיין ווייב האט געזאגט אזא זאך, נישט ווייל זי וויל מיך אפרעגן, נאר אפשר גאר פארקערט, אפשר איז דא אינגאנצן א אנדערע סיבה פארוואס האט זי דאס געזאגט, איז איז די אפענקייט איז געבט אונז מעגליכקייט צו געוואר ווערן די אמת, מער צוקומען צו די אמת, ווי אויב מען קומט גלייך מיט. מיט זיין דזשאדזשמענטל. איז דא נאך אסאך בענעפיטס וואס א מענטש וואס ער איז נייגעריג קען האבן קען בענעפיטן ווי ווי איינער וואס איז א דזשאדזשמענטל. למשל ס'איז זייער גרינג צו זיין ברוגז אויף מענטשן, צו פיינט האבן מענטשן ווען מ'איז דזשאדזשמענטל. ווען מ'איז נייגעריג אפילו ווען יענער האט געטון א זאך וואס ס'רעגט מיך אויף, איז א מענטש קען נישט שטיין מיט אין די זעלבע צייט סיימולטעניעסלי אין צוויי פארקערט צוויי תנועות אדער האט ער ליב אדער האט ער פיינט אדער איז ער רואיג אדער איז ער אנגעצויגן קען נישט זיין ביידע צוזאמען סאו נייגעריגקייט האט אין זיך א געוויסע רואיגקייט א געוויסע אפענקייט וואס איך בין אפען צו הערן אפשר אנדערש אפשר אזוי. דאס אליין בארואיגט די אנגעצויגנקייט, ס'מאכט אז מענטשן זאלן נישט זיין אזוי אנגעצויגן און נישט זיין אזוי אימפאלסיוו און גלייך אנקומען צו קאנקלוזשענס. סאו, ס'איז מיר אויסגעקומען אז נייגעריגקייט איז א מעסטער קי אין, אזוי ווי מ'האט געזאגט, אין שלום בית, אין חינוך, אין רילעישאנשיפ צווישן מענטשן, און אפילו אין ביזנעס. אפילו מ'דזשאמפט גלייך אריין אין עפעס א געוויסע ביזנעס. פרעג קוועשאנס, פרעג, אפשר, פארוואס, ווי אזוי, און אפשר דאך, און אפשר אזוי, און קיינמאל נישט ענפערן, קיינמאל נישט דזשאמפן צו ענפערן און צומאכן די קעיס, אייביג לאזן די קעיס אפן, און און אייביג לאזן א מעגליכקייט פאר דאס וואס איך טראכט, אפשר איז אנדערש, ס'געבט א מורא'דיגע רואיגקייט אין לעבן, און יעדער קען עס טון, מ'קען נעמען איין זאך, איין קליינע זאך, מחליט זיין אין איין זאך, למשל לגבי מיין ווייב, דא בין איך נייגעריג, איך, אדער אדער לגבי מיינע קינדער, אפילו איין קינד, איין זאך א טאג, לאמיר פרובירן צו זיין נייגעריג און נישט זיין דזשאדזשמענטל, און צו זיין א סורפרייז, טרעפן אסאך זאכן וואס מ'האט נישט גע'חלומ'ט אויף דעם, הצלחה.